Mede nkyea firi Assemblies of God asoeɛ rebrɛ wo. Yɛda Awurade ase sɛ wama yɛ kwan na Corona yi mu nyinaa yɛte aseɛ. Yɛnim sɛ Awurade a wahyɛ adwuma pa ase wɔ yɛn mu no, ɔbɛwie. Merekyea wo yi na merekaa wo sɛ Corona no redi yɛn nya, nti mom yɛnhwɛ yɛn ho yie. Baabi a wowɔ a nnipa bɛn wo no hyɛ wo nose mask anaa wo face mask no. Sese baabi a megyina nhyɛ me, obi mmɛn me ntira. Deɛ ɔbɛn me koraa no yɛ bɛyɛ ten meters away. Ebio, bɔ mmɔden ara sɛ wobɛhohoro nsam ntɛmntɛm so wode samena ne nsuo a ɛretene na afei wode sanitizer so ayɛ wo nsa ntɛmntɛm so. Afei nso berɛ biara nni wɔ nipa mu no maintain social distance. Nkɔkyeakyea obi, nkɔsɔ obi mu nhage obi. Na wo ne biribiara so yɛ a, tena fie. Nkyinkyini bebree na asantefoɔ sɛ wɔde wo akyinkyini a, ɛnya abɛwɔ. Saa bere na wɔn mu akoro na ayɛ wɔn nyinaa, mebɔ mpae sɛ Awurade bɛpagya wɔn mu afiri wɔn mpa so. Yɛn nso ayɛ ka wɔbɛbɔ yɛn ho ban afiri mu. Na afei yɛn man nso so, wɔbɛyi afiri mu ɛne wiase nyinaa. Yɛahyɛ nkyerɛkyerɛ bi ase. Nkyerɛkyerɛ no nyinaa fa Paul nwoma a ɔtwerɛ kɔmaa Galatifoɔ. Deɛ ɛka Galatia ɛnyɛ kuro baako te sɛ Kumase anaa Tafo anaa Nkran. Ɛyɛ region, area, nkuro ahoroɔ bɛyɛ sɛ ɛnan na ɛnim bi te sɛ Antioch, Pisidia, Listra, Ikonium, Derbe, Pamfilia ne ade. Saa akwantuo no kora wɔhyɛ aseɛ firi Cyprus. Wei ɛyɛ dɛn na ɛbaeɛ? Sɛ wokae a Paul ɛberɛ a ɔgye diiɛ no ɛɛ Barnabas bɛfaa no kɔɔ Antioch na Antioch asɔre no nyini na ɛhɔ na da kɔ wɔn hyia wɔn bɔ mpae na wɔn kaa sɛ monyi Paul ne Barnabas ma dwumadi a mede ama wɔn no. na wɔkɔɔ galatia nkuro nyinaa kɔkaa nyamesɛm na nyamesɛm a wɔkɔkaeɛ ara ne sɛ ɛnam mmara nnwuma mu ne yɛnya nkwagyeɛ na ɛgyidie a ɛwɔ yesu mu na wɔkɔɔ wɔn akyi pɛ ɛna juufoɔ bi teeɛ na wɔn ho mɛte sɛ ei ɛdeɛ nkyerɛkyerɛ na paul ne barnabas de akɔma nkurɔfoɔ yi na wɔkɔsii akyire sɛ sɛ wɔbɛgye adi ama paa gye sɛ wodi mmara no so. Yɛtwa wo twetia Abraham apam no, na afei Jewfoɔ di aduane wei, nni aduane wei, hyɛ atareɛ wei, nhyɛ atareɛ wei, hyɛ mpaboa wei, nhyɛ mpaboa wei, ne homeda wei, yɛ wei sei, gye sɛ ɔdi ne nyinaa so. Ɛna Paul teeɛ, ɛna ɔtwerɛ saa nwoma ɛkɔmaa wɔn sɛ, saa nkyerɛkyerɛ no ɛnyɛ nokorɛ. Na deɛ ɔde abrɛ wɔn no na ɛyɛ nokorɛ. Ɛno nti, ɛno nso so na wɔn mu gyina. Enti, Paul akyerɛ sɛ sɛ abɔfoɔ mpo de nkyerɛkyerɛ foforɔ ba a, mma wɔn mo nye ntom. So ɔno Paul koraa de nkyerɛkyerɛ foforɔ ba a, mma wɔn mo nye ntom. Enti, na deɛ yi wɔrekyerɛ Galatiafoɔ no sɛ ɔgye diiɛ no, ɛkyerɛ mfeɛ dunan ɔkɔɔ Jerusalem. Na ansa na wɔbɛkɔ Jerusalem no, ama asafo no agye atom no, agye no atom koraa no, nneɛma a esisiiɛ baako ne sɛ, na ɔne Titus nam, Tito nam. Tito na ɔyɛ amanaman mu ni, wɔanhwɛ no twetia. Ɛna afei, ɛberɛ bi, ɔkɔ asafo no hɔ, Jerusalemfoɔ no gyee no tom. Ɛberɛ bi, Peter mpo bɛsraa wɔn na anka Peter pɛ sɛ ɔyɛ ne ho nyaatwem, ɔkaa Peter anim. Na deɛ nti ɔkaa Peter anim no so ɔka kyerɛɛ yɛn. Ɛno nti, mmara deɛ sɛ wagye adi Kristo sɛ Kristoni no obi ka sɛ bɛdi mmara nsɛm wei so, bɛdi homeda so, bɛwe nam wei, ɛn deɛ ɛyɛ no go area. Nti mɛkenkan Paul nwoma a ɔtwerɛ kɔma Galatifoɔ. tire mmienu baako kɔpem aduonu baako ɛna ɛno akyiri mfie du nan me ne me me ne banaba kɔɔ yerusalem bio na mefaa tito nso kaa me ho na menam adi adiyie so na mekɔɔeɛ na mede asɛmpa a mekaa amanaman no mu metoo wɔn anim ɛne wɔn a wɔwɔ din no anim kokoam Na mmirika a mituu anaa mituiɛ no anyɛ kwa. Na Tito a ɔka me ho no, ɔyɛ Helani no mpo, wɔanhyɛ no sɛ ɔntwa twetia. Na ɛyɛ anuanom atorofo a wɔfiri baabi baeɛ no ntira. Wɔn na wɔwiawiaa wɔn ho aba mu sɛ wɔde bɛhwehwɛ yɛn adehyedie a yɛwɔ no Kristo mu no ho kwan na wɔde yɛn akɔ nkoayɛ mu. Wɔn deɛ, yɛammrɛ yɛn ho ase amma wɔn nkwa dɔnhwere baako mpo, na asɛmpa no nokorɛ no akɔ so atena mo mu. Na wɔn a wɔbu wɔn ho sɛ wɔwɔ din no, deɛ wɔteɛ biara, ɛmfa me ho hwee. Onyankopɔn nhwɛ onipa anim nyiyimu, na me deɛ, Wɔn a wɔwɔ din no amfa biribi anka me ho, na mmom wɔhunuu sɛ wɔde momonotofoɔ mu nsɛmpaka ahyɛ me nsa sɛdeɛ wɔde twetiatwa nsa pa aka Petro no. Na deɛ ɔnam Petro so dii dwuma twetiatwafoɔ mu somafoɔ mu no, na me nso so meredi dwuma amanaman mu foforo wɔ mu. Na ohuu adom a wɔde maa me no. Yakobo ne Kifa ne Yohane a obuu wɔn sɛ adum ne kyene ayɔnkofa nsa nifa sɛ adom no tenee kyene ne ayɔnkofa maa me ne Barnabas sɛ yɛnkɔka asɛm no amanaman mufoɔ mu, na wɔn deɛ wɔbɛka no twetia twafoɔ mu, gye ahiafoɔ nko ara na wɔsrɛɛ sɛ yɛnkae wɔn, na ɛno nso na mebɔɔ ho mmɔden sɛ mɛyɛ. Na Kifa baa Antiokia no, megyinaa n'anim kasa tiaa no ɛfiri sɛ na wadi mfomsoɔ bi. Ɛne sɛ, na nnipa bi a wɔfiri Yakobo nkyɛn no nnya mmaeɛ no, na ɔne amanaman mufoɔ no didi, na wɔbaeɛ no ɔtwee ne ho tee ne ho firi wɔn ho, ɛfiri sɛ na ɔsuro sɛ wɔn firi twetiatwafoɔ mu. Na Yudafoɔ a ɔka ne ho no nso nkɔnkɔnsɛm bi maa wɔn nkɔnkɔnsa no twee Barnaba nso kɔɔ bi. Na mehunuu sɛ wɔnante teɛ Sɛdeɛ asɛmpa no nokorɛ teɛ no, mekame kyerɛɛ Kefa wɔ wɔn nyinaa anim sɛ, Sɛ wo a woyɛ Yudani wobɔ wo bra sɛ amanaman muni a, na ɛnyɛ sɛ Yudani a, adɛn na wohyɛ amanaman mufoɔ sɛ wɔnyɛ sɛ Yudafoɔ? Yɛn deɛ, yɛfiri yɛn awosuo mu yɛ Yudafoɔ, na yɛnyɛ amanaman mu nnebɔneyɛfoɔ. Na yenim sɛ wɔamfiri mmara nnwuma mu na wɔabu onipa bem, gye ɛnam Yesu Kristo gyidie mu nti. Yɛn nso yɛagye Kristo Yesu adi, na wɔafiri Kristo gyidie mu abu yɛn bem, na ɛnyɛ mmara nnwuma mu, ɛfiri sɛ wɔmfiri mmara nnwuma mu mmu honam biara bem. Na yɛn a yɛhwehwɛ sɛ wɔbu yɛn bem Kristo mu no, sɛ wɔbu yɛn nso sɛ nnebɔneyɛfoɔ a, ɛnneɛ na Kristo yɛ debɔneyɛni somfoɔ anaa? Dabi da! Na sɛ mete deɛ madwiri me guo no nso a, na meyɛ mo me ho sɛ mmaratoni. Na me deɛ menam mmara no so mewu me maa mmara, na metenaa ase me maa Onyankopɔn. Wabɔ me ne Kristo asɛnnua mu, Na mase a metie yi deɛ, ɛnyɛ me bio, na Kristo a ɔte ase wɔ me mu. Na mase a mete honam yi mu no, mete no Nyankopɔn Ba a ɔdɔɔ me na ɔde ne ho ama me no gyidie mu. Mempo Nyankopɔn adom no, ɛfiri sɛ tenenee nam mmara so na ɛba a, ɛnneɛ na Kristo wuo no yɛ kwa. Asɛm no ɛretia. nanso so emu dɔ. Paul si ɔgye diiɛ no, na nka obetumi ayɛ deɛ ɔpɛ biara, nso ohu sɛ ne nsɛmpa ka no ɛsɛ sɛ Jerusalem asafo mu fapemfoɔ no gye tum. Ɛno nti ɔkɔɔ Jerusalem, ɔkɔ no ɔne Barnabas na ɛkɔɔeɛ. na ɔde tito dii n'akyi tito na ɔyɛ helani ne maame ne ne papa yɛ helani enti tito no so gye dii yɛn yɛntwɛ ne twetia ɛnso asuafoɔ no ankasa adɛ na ade tito aba wɔn gyee no to obi bɛka sɛ anaadɛ nti na timothy de yɛ berɛ bi ɔgye dii yɛn wɔn a no twa twetia timothy na ne maame yɛ juuni ɛna ne papa yɛ helani enti na timothy wɔ kwan mmea sɛ ɔbɛtumi akɔka nsɛmpa akyerɛ juufoɔ Na sɛdeɛ Jewfoɔ bɛtumi agye atom nti na ɔmaa no twaa twetia. Nti Timothy deɛ, ɔtwaa twetia a he was a Jew. Nti Paul anka sɛ Jewfoɔ ntwa ntwetia, na mmom na ɔrekyerɛ sɛ ɛnsɛ sɛ wɔde wɔn amammerɛ ne wɔn tradition no bɛhyɛ amanaman mufoɔ no, ebisa amammerɛ ne tradition no antumi anwe wɔn nkwa. Nti Paul kaa saa wieɛ na ɔse, nsɛm a meka kyerɛ mu yi, Nnipa bi a wɔn so wɔn yɛ atitirifoɔ aba ɛrebɛwurawura mu asɛe no, na mememfa wɔn ho, ɛfiri sɛ Onyankopɔn ɔnyɛ nnipa nhwehwɛ ne mu. Enti wobɛwɔ yɛ mfiriwanhyɛ anaasɛ obi a ɔyɛ titiri biara de asɛm foforɔ ba a, na ɛyɛ soronko firi asɛmpa a maka akyerɛ mu yi ho a, ɔyɛ ɔtorofoɔ. Paul gye too mu sɛ Petro Nyame frɛɛ no, na Nyame frɛɛ no sɛ ɔnka nsɛmpa nkyerɛ twetiatwafoɔ. Na ɔno deɛ Nyame frɛ no sɛ ɔnka nsɛmpa nkyerɛ amanaman mu foɔ. Acts chapter 9 verse 15 Damascus kwan so no, Awurade ka kyerɛɛ no. Enti ɔwieeɛ no, ɛna asomafoɔ no nyinaa gyee ne nkyerɛkyerɛ no too mu. Ɛna wɔn ka kyerɛɛ no sɛ, mo ne adwuma. Na mmom wokɔ no, hunu ahiafoɔ na adwene wɔn ho. Ɛna ɔse, ɛno deɛ ɛyɛ adeɛ a mɛyɛ, ɛsiane sɛ ɛda m'akoma so. Tibabfoɔ bi koraa anisoafoɔ reyɛ akyerɛ sɛ ahiafoɔ ho nwene ho no Agabus nyaa anisoadehunu no. Emu biara no, ɔkɔɔ ɔnyaa ne nsɛmpaka no. Ɔpirikyii n'asɛmpaka no ne sɛ ɛnam gyidie so na yɛnya nkwa, ɛnyɛ mmara nnwuma. Ɔbaeɛ no, Jerusalem asɔre no gye too mu. Na ɛno akyi no, yɛ a wɔgye too mu no, ɔsan kɔe kɔyɛɛ n'adwuma sɛdeɛ ɛsɛ sɛ ɔyɛ. Enti wɔbɔɔ nnipa mmiɛnsa bi te sɛ Yakobo, Kefa anaa Peter ne Yohane. Na weinom yɛ pillars fadum wɔ asafo no mu. Na asafo no nyinaa gyee wɔn too mu. Na wɔkɔeɛ no, akyire yi Peter bɛsraa wɔn. Na Peter baa hɔ no, ɔne amanaman mufoɔ didi di agorɔ mu biribiara kamakamakamakama. Na berɛ bi na James tuu nnipa bi sɛ wɔn nkɔsra wɔn. Wɔn duru hɔ a, na Peter atwe ne ho afiri amanaman mufoɔ no. Ɛnam sɛ nti na Jewfoɔ no nyinaa atwe wɔn ho afiri wɔn ho ama Barnabas mpo reyɛ bi nyaatwom. Ɛna Paul kaa Peter anim. Bible sɛ ɛne nka petee yɛ sene ɔdɔ a ahwinta. Ayɛ na meka sɛ nkurɔfoɔ si yɛama Peter so ara boro so. Peter deɛ kyerɛ sɛ ɔno ɔsi Yesu anan ɔte se ɔte se ɔte se nso Peter yɛ nipa. Paul kaa n'anim. Na Paul kaa Peter anim no Megye sɛ Peter annye akyinnye, wɔne ne ntam anyɛ, wɔne no anyɛ ayaka, wɔne no anyɛ haw. Wokɔ Peter, Petro nwoma ɛtɔ so mmienu, etire mmiɛnsa nkyekyɛmu dunum ne dunsia, Peter koraa kaa sɛ yɛn nua Paul ne nkyerɛkyerɛ a ɔkyerɛkyerɛ no ayɛ a na ano ɔden, enti ayɛ a na ebinom nte aseɛ. Enti Peter ɔgye yɛn nua Paul too mu, nti na ɔkaa sɛ yɛn nua Paul. There was not gap. Ɛnɛ nipa aba, obi reyɛ deɛ ɛnyɛ a yɛnka n'asɛm. Wobɔ ne kyɛm so anaa woka n'anim a na ɔne wayɛ aka. Nso Peter ne Paul ama saa. Enti Paul ka kyerɛ Peter pefee sɛ, Naana na wo Peter. Wopɛ sɛ wo a woyɛ Jewni a mmara no antumi angyew. Enti wokyena ase sɛ amanaman mu ni. Ɛnam sɛ wafiri mmara no mu. Na afei wopɛ sɛ amanaman mufoɔ bɛtena ase te sɛ Jewfoɔ. Enti na wokɔ pirikyi kɔka kyerɛ obi sɛ wenam wei, anwenam wei, twetwetua, kɔ asɔre da, da wei sei, di mmara wei so, di mmara wei so, mmoa ɛho te a, na ɔpɛ sɛ ɔyɛ amanaman mufoɔ Jewfoɔ. Ɛnso Jewfoɔ no koraa no, antumi angye wɔn. Nti mom yɛnte aseɛ sɛ mmara nsɛm ne nneɛma nwonwonwa nwonwonwadeɛ bɛwura nyamesom mu no ɛyɛ very very very sad ɛyɛ very very very unfortunate enti paul ka wieɛ no ɛna ɔbɛkyerɛ peter sɛ deɛ nti a meka w'anim no sɛ ɔnim yɛn deɛ yɛfiri awosuo mu meme ne wo peter ɛne adi mmara yi so akyena se ama mmara yi ara de ateteɛ ne ɛde anyinim ɛne ehu sɛ mmara yi antumi anye yɛn nkwa a mmara yi de yɛn kɔ owuo mu. Ɛna Yesu Kristo nam n'adom so abɛgye yɛn. Na yɛn a ɛwo yɛtoo mmara yi mu a ɛkyena ase nyinii mu nantee mu de bɔɔ yɛ bere. Sɛ mmara yi antumi anye yɛn a, na yɛnim sɛ ɛnam Yesu Kristo mu gyidie so na nya nkwagyeɛ baa. Ɛmpere ahe na amanamanmufoɔ a wɔn deɛ Wɔn nni mmara no, na wɔn ayera te sɛ yɛn a yɛnni mmara no, na wɔn abɛgye Yesu a yɛpɛ sɛ yɛde mmara brɛ wɔn no. Enti Peter deɛ ɔse dabi, Paul se dabi da, tɔfeako a, dabi, ɛnam mmara mu a obiara nya nkwa da. Mmara nnwuma mu ntumi mu obiara nya bimbuo da. Enti Galatifoɔ nwoma no tenten ne ne tietie no nyinaa saa text yi ɛna ɛyɛ book no buroni bɛka sɛ ne theme na yɛnim sɛ wɔmfiri mmara nnwuma mu na wabu onipa bem na yɛnim sɛ mfiri mmara nnwuma mu na wabu onipa bem na yɛnim sɛ mfiri mmara nnwuma mu na wabu onipa bem gye ɛnam yesu kristo gyidie mu nti Yɛn nso so, yɛagye Kristo Yesu adi na wafiri Kristo gyidie mu abu yɛn bem na ɛnyɛ mmara mu nnwuma mu, ɛfiri sɛ wɔmfiri mmara nnwuma mu ɛmu honam biara bem. Wɔn sɛ ayɛ sɛ play of words, ayɛ repetition, repetition, repetition. Paul deɛ ɔka asɛm a ɔmpɛ sɛ ɔnya ɛkwan biara na ɔkyea no, enti mene mmienu a ɔyɛ tie nnɛ no.

Because ɛna Paul ka kyerɛ Galatifoɔ sɛ Galatifoɔ a monwene moafiri aseɛ honhom mu na mokɔ wie honam mu wɔn a mowie nipa no wɔn nkɔ wɔn a wɔn nsakraeɛ hɔ ɛnkɔka nsɛmpa nkyerɛ wɔn obi agyeɛ de awie no na afei na yɛde mmara nsɛm ne ntoatoa ne nnamra ba ɛkɔtwe no afiri kristo ho ɛyimu du nso wɔ se na yɛn a yɛhwehwɛ sɛ wɔbu yɛn bem kristo mu no sɛ wɔhu Yɛn nso sɛ nnebɔneyɛfo a, ɛnneɛ na Kristo yɛ nnebɔneyɛni somfo anaa? Dabi da. Yɛn a yɛpɛ sɛ yɛbu yɛn abim wɔ Kristo mu no, are we sinners? No. Wɔse, na sɛ meto deɛ madwiri me gu bio a, na meyɛ me ho sɛ mmaratoni. na 192021 deɛ ɛyɛ beautiful na me deɛ menam mmara no so na mewu me maa mmara na makyena ase mama onyankopɔn mmara no deɛ deɛ mahunu ara no sɛ woyɛ demɔyɛfoɔ ɛma wohu sɛ woyɛ owufoɔ in fact ma menkyerɛ wo paul teases bi a ɛwɔ romans chapter 1 2 3 4 Chapter one no, amanaman mufoɔ no nyinaa yɛ bɔne. Chapter two, Paul si Jewfoɔ nyinaa yɛ bɔne. Chapter three, ɔsi yɛ nyinaa yɛ bɔne. Na chapter four, ɔsi justification is by faith ɛna ɔde David ɛne Abraham ɛyɛ mfato ho. Enti Yɛdi mmara so a, mmara no boa yɛn ma yɛhu sɛ yɛyɛ debɔnyɛfoɔ. Mmoa no boa yɛn ma yɛhu sɛ yɛyɛ mmerɛ. Mmara no boa yɛn ma yɛhu sɛ yɛyɛ sintɔ. Ɛna yɛfa Yesu Kristo a yɛhunu adom a ɛboro so ma yɛn, adom a ɛsom boɔ, adom mmoroso. Ɛno nti, Galatifoɔ nwoma yi, ɛno ne fatem paa nti wɔ se na ɔbɔ me ne yesu kristo asɛnnua mu sɛ wobɛgye yesu kristo di a wawu ama mmara wawu ama bɔne wawu ama honam wawu ama wiase saa mmara tententen na ayɛ adesoa asodwufoɔ no a wɔbrɛ no Wawu ama. Ti when you die with Christ, you wawu ama bɔne. Wabɔ me ni Kristo asɛnnua mu. Na mase a metie yi deɛ ɛnyɛ me bio, na Kristo na ɔte ase wɔ me mu. Na mase a mete ne honam yi mu, mete no Nyankopɔn ba a ɔde ɔdɔ me na ɔde ne ho too hɔ maa me. Nti sɛ wohu yɛ afirimpɔn ɔmanso a, Ɛberɛ a memɛnyi di memɛgye Yesu nniiɛ no, na ɛyɛ wiase honam mu yɛ afempɔn mma nso. Na mebɛgye diiɛ no, wabɔ me ne no asɛnnua, mawu ama ne bɔne na masɔre ama Kristo tenene. The righteousness of Christ has been imputed unto me. Yesu tenene no wɔde ahyɛ me ataareɛ. Asɛ ɔba desɛɛfoɔ ɔkra ne papa sɛ ɔkɔ akɔbɔ ne bra na ɔkɔyɛ nea ɔpɛ biara na ɔhwere ne nneɛma biara na ɔbaeɛ ne papa gyee no dware ne siesie ne hyɛɛ ne ka de ataare foforɔ hyɛɛ no na ɔfaa no sɛ ne ba no. Enti sɛ yɛbɛgye Yesu di a, ɛnyɛ sɛ yɛyɛ abɔdeɛ foforɔ kwa. Yɛwɔ Kristo su. Yɛte sɛ deɛ wawu no asie yɛn ne asɔre honam su foforɔ mu. Enti mmara no a akyekyere Jewfoɔ no, Mmara no a akyekyere wiase no, honam akɔnnɔ nhyɛsoɔ no, suban dadaa ne nneyɛɛ dadaa no, yɛadi so nkonim. We are not governed by the letters, we are governed by the spirit. Ɛnyɛ mmara na ɔde ɛyɛ dɛn ɛdi yɛn so, na yɛ honhom. Ɛti na wogye di a, mesan ka bio, woammɔdu kwan a wonkɔ heaven hwan na ka kyerɛ wo woanyɛ dwumadie a wonkɔ heaven ɛyɛ nnwuma ɛyɛ free salvation is free it is a gift of god we don't earn it ɛnti sɛ wote ha nnɛ Na ɛfiri sɛ asɔre a wokɔ mpaeɛ a wobɔ akɔnkyene a wokyene nneɛma bi a woyɛ ɛbɛma wɔnya nkwagyeɛ deɛ a na wayera wokɔrɛhyen bi a wotoɔ wo taate bi a wotua ɛsɛ sɛ yɛyɛ saa nneɛma no de boa ma nyame adwuma kɔ soɔ nanso so sɛ saa nneɛma no yɛyɛ deɛ a sɛ nka wɔma ɔmo ne bi no so so nkɔ heaven nkwagyeɛ yɛ free wasubɔ no mpo nyɛ no de wokɔ heaven nanso so wonya opportunity ɛsɛ sɛ ɔbɔ wonka akoa bi a na ɔsɛn dua soɔ na ɔka kyerɛ awurade sɛ awurade wokɔɔ hema mu akaa me ɔse nea wobɛka me ho wɔ paradise yɛn nyinaa maa me na mesua new convert ankɔbɔ asu ankɔtua tide ankɔbɔ duku ankɔ asɔre ankɔdi homeda nso so wɔkɔ heaven akoa bi a ɔyɛ farisini na wɔkɔ asɔre awurade meyɛ akɔnkyene metua ntotosoɔ dududu awurade meyɛ wei meyɛ wei meyɛ wei meyɛ wei ɔkaa ne nneɛma nyinaa na ɔdɛ n'ani biribiara nsi nanso ɔtoto gini no ɔkɔɔ sɛ awurade home ɔdebɔnyɛni yi mmɔbɔ that person no awurade hu no mmɔbɔ ɛno nti paul wɔka kyerɛ judaisesfoɔ no jewfoɔ no yɛ a wɔakɔ wurawura jerusalem asɔre na wɔkyerɛ bi na bi wɔ tv so na bi wɔ radio so na bi yɛ dɛn sɛ woanyɛ wei a wonya nkwa wo a wonyɛ wei a wonya nkwa wo a woanyɛ wei wonya nkwa enti nkwagyeɛ no ayɛ kesenee Ɛyɛ saa na ayɛ nnwuma. Nkwagyeɛ ɛnyɛ nnwuma. Ɔsɛ ɔntumi mfiri mmara nnwuma mu ɛmu obiara bem. Ɔse yɛate yɛ nneɛma tenenee no ɛyɛ n'ani so sɛ ntomago afifiafi. Ɛno nti, Paul se me, mase a metie yi, ɛnyɛ me bio. Wabɔ me ne Kristo asɛnnua mu. Wobɛgye Kristo di a, wabɔ wo ne no asɛnnua mu. Na afei ɔno na ɔte ase wɔ wo mu. Ɛno nti, me nua Kristoni a wotie me anɔpa yi, mehyɛ wo den sɛ ma obiara mfa mmara biara nkyekyere wo. Ɛno nkyerɛ sɛ wogye di abɔbrabɔ bɔne o, ɛno yɛ antinomianism, Lawlessness, ɛm sɛ berɛ bi bɛduru a mɛduru hɔ, mɛka honhom aba ɛne honam mu honam nnwuma ɛne honhom mu nnwuma. Sɛ wagye adi na wahunu Yesu a, wodua nkaa a ɛso ankaa, wodua abɛ a ɛso abɛ, wodua bɔɔfrɛ a ɛso bɔɔfrɛ. Nti wontumi nka sɛ menhyɛ mmara ase, meyɛ freedom, nti me, me, me salvation ne deɛ yɛ free, nti berɛ bi a wopɛ wobɛbɔ, wobɛtumi akɔwe wo nsa kakra, Wakɔbɔ adwaman kakra, wakɔtwa loto kakra, wakɔko ntɔkwa kakra. I am not talking about that. Nye saa na meka. Nyame boa a, yɛduru Galatians chapter 5 a, mɛka ho asɛm. Na mmom wei deɛ yɛsi dan. Ɛdan no foundation no na yɛtoɔ. Nti foundation no na ɛbɛkyerɛ ɛdan koro a yɛsi wɔ so. Nti foundation no yɛ Yesu Kristo ɛmu gyidie. Foundation ɛtɔ so mmienu sɛ Wagye wo bɔne atom sɛ ɔyɛ de bɔ ɔyɛ ni. Ɛna foundation ɛtɔ so mmiɛnsa sɛ wafa Yesu sɛ ɔkra agye nkwa. Accept, believe and confess. Accept Jesus as the son of God. Believe that he is the son of God. Admit your sin, believe and confess him as Lord. Period. Enti adeɛ a ɛde nkwagyeɛ ba no deɛ, nnwuma biara a yɛyɛ nka ho. Mmara biara a ebu so nka ho. Trenee nnwuma biara nka ho. We don't pay, we don't earn. Sɛ wokɔ baabi wokɔyɛ adwuma a, yɛtua wo ka. Ɛno yɛ wa earn. Na mmom no, wonkɔyɛ obiara adwuma na ɔde biribi kyɛ wa. Ɛyɛ gift. Enti there is a difference. Salvation is a gift. Nkwagyeɛ yɛ akyɛdeɛ. Pɛn yi bi a menu mehyia wa mesɛ ogye pɛn yi ɛyɛ akyɛdeɛ. Na mmom wokɔyɛ adwuma na de sika ba ɛɛ five cities na watɔ a you have earned it nti nkwagyeɛ yɛn ɛne yɛnyɛ adwuma bi ɛne yɛnya nkwagyeɛ meyɛ fasting meyɛ wei meyɛ wei te sɛ the cornelius no ɔyɛ no na that was not the way ɛno nti na peter kɔ kɔmaa no the right way no ka as chapter ten a cornelius no ɔbɔ mpaeɛ yɛ nnwuma nnwuma bi, na Nyame hunu n'akoma na ohuu sɛ saa kwan no so ɔntumi nya nkwagyeɛ a ɔmaa Peter kɔkaa nsɛmpa kyerɛɛ no. Enti na yɛasɛm no yɛde rekɔ awieɛ. Nneɛma nan. Deɛ ɛdi kan, Peter kɔɔ Jerusalem ɔne Barnabas ɔde wɔn ho kɔkyerɛɛ ɔkɔɔ de Titus a wɔntwa twetia koraa nkɔe. Deɛ ɛtɔ so asafo no gye no too mu wɔn ankasa ne nsɛmpa ka a ɔreka no ɛyɛ wrong. Nea mugyee no too mu no, wɔmaa no kwan sɛ ɔnkɔtoa ne dwumadi so na ɔnka ahiafoɔ. Ɛno akyi ne Petro ɔka eh, Paul ɔka Petro anim. Ɛsiane sɛ Petro eh, ɛyɛ nyaatwom bi ɛma ohu sɛ yɛmfa saa nsom Nyame. Na Barnabas ne anuanom bi koraa rekɔdi akyire maa Paul kaa sɛ, Nyɛ, enti mom yɛmfa nyaatwom nsom Nyame. Peter ɔkɔ Jewfoɔ mu deɛ a, na ɔpɛ sɛ ɔyɛ ne ho biribi biribi, ɔkɔ Amanamanmufoɔ a, na wayɛ ne ho different. That was wrong. Deɛ ɛtɔ so ɛnan, Paul kyerɛɛ sɛ nkwagye a yɛagye no, mmara nnwuma biara nka ho. Jewfoɔ no dii mmara so firi wɔn mmɔfra berɛ mu. Nso wanyɛ wɔn nkwa. Na Pete, Yesu wuo na ɛde nkwagyeɛ baeɛ. Enti mma yɛn nkɔka nkyerɛ amanman mufoɔ a wɔagye adini sɛ wɔn mmɛdi mmara so. Na yɛka sɛ, sɛ ɛnam mmara mu na obi bɛnya nkwa deɛ a, na Yesu wuo no mfasoɔ nni so. Masan akyerɛ wo sɛ, nkwagyeɛ, ɛyɛ akyɛdeɛ. Bɔne so akatua ne owuo, na Nyankopɔn adom akyɛdeɛ ne daa nkwa wɔ Yesu Kristo mu. The wages of sin is death, And the gift of God is Christ. Nyankopɔn adom akyɛdeɛ ɛyɛ nkwa a ɛwɔ Kristo. Ti nkwagyeɛ yɛ nkwa. Ɛyɛ akyɛdeɛ yɛmfa mmerɛ nnwuma biara nka ho bio. Ɛyɛ me dɛ sɛ anɔpa yi wone matie asɛm sɛ na wopɛ sɛ wɔfa Yesu sɛ ɔkra gye nkwa a yɛmmɔ mpaeɛ. Awurade meda ase sɛ wabie kwan ma makyerɛ wo nsɛm akyerɛ atiefoɔ yi. Ne mpaabɔ ne sɛ deɛ wɔn gye wo niyɛ biara ɛnɛ, baabi a ɔwɔ no, ɔbɛgye atom so ɛdebɔnyɛni. Ɔbɛgye atom sɛ Jesus, wo yɛ Onyankopɔn ba, na afei wafa wo sɛ Onyame ba no wapɛ mu aka na wagye ne nkwa. Yɛnim sɛ nnɛ, deɛ ɛbisɛ wei wayɛ ama yɛn, yɛda wase. Wagye anuanom nkwa. Awurade, hyɛ yɛn den na yɛntumi ntena ase na yɛnante wo mu na yɛasɔ w'ani. Wɔ Yesu din mu, amen. Ɛnɛ nsɛmpakan yi a yɛde firi Angel TV so berɛ wɔ yi, Dr. Ɔkyen ne ne ba Francisca Ɔkyen, Mampɔnten DC, Mampɔnten MP, Kwaabere East MP, na wɔn de ama yɛn, wɔn a nyɛ biribiara, ayɛ a yɛnka wɔn mpaebɔ mu sɛ Awurade bɛhyira wɔn. Na ɔtwe sɛ nnɛ,